Déi nächst Fro anzeleeden, dat ass eng ganz kuerz Fro, wou Der kënnt mat Jo oder Nee äntweren. Am Fong hutt Dir et schonn ugeschwat, et geet ëm den Accord tacite. Sidd Dir d'accord, fir en Accord tacite bei de Verwaltungen anzeféieren? Dat heescht, huet eng e Verwaltung no enger Frist vun dräi Méint keng Äntwert ginn op eng Ufro oder reagéiert, da gëllt dat als stëllschweigenden Accord. Sidd Der dofir domadder averstanen, jo oder nee? Dir kënnt dat elo op Är Karte schreiwen, déi Der virun Iech hutt.
An Dir dierft och erklären.
Also elo muss ech einfach just en Nee, quitte datt mer der Meenung sinn, datt een d'Prozeduren all eng Kéier muss e Screening man an accéléréieren. Mee u sech ass eng Prozedur ëmmer do fir iergendwei engem seng Rechter ze schützen an dowéinst mengen ech, kann een net einfach pauschal soen, Accord ass all Kéiers. Par contre kann een zum Beispill och dovun ausgoen, wann eng Gemeng zum Beispill eng Demande mécht, datt dat schonn eng aner Saach ass, ass awer op Pouvoir public datt een dat méi nuancéiert gesäit, datt also net en definitiven Nee, mee datt éischter, datt een awer ëmmer muss d'Balance treffen tëscht wéi eng Intérêtë sinn en jeu an a wat wëlle mer, wéi wëlle mer virukommen. D'Prozedure si jo elo schonn e bëssen accéléréiert ginn an och doduerch, datt eng ganz Partie Gemengen hir nei PAGen hunn, sinn och eng ganz Partie Saachen, déi elo kënne méi séier goen. Nach si mer net do, wou mer alleguerte wëllen hikommen. Et dauert nach effektiv ëmmer ze laang an dofir hu mär déi eng oder aner Propos och an de Programm geholl, nämlech déi zum Beispill, dass eng Partie Virétuden op verschiddenen Terrainen einfach schonn am Viraus sollte gemeet ginn. Firwat waarde bis decidéiert gëtt fir en ze exploitéieren den Terrain an da bemol gëtt ugefaangen, elo kucke mer nach wéi eng Villercher hei wunnen an alleguerten déi Etuden, wéi no si mer beim Waasser. Déi Saache wësse mer haut. Mir kënnen haut eng ganz Partie Virétüde maachen an doduerch ganz vill Zäit spueren. An da mengen ech och, dass eis hei mol enker wäert d'Digitaliséierung an d'Kaarte spillen, dass d'Digitaliséierung eis wäert hëllefen an Zukunft iwwerhaupt an eiser Verwaltung verschidde Saache méi séier ze maachen. Dofir sinn ech net der Meenung, dass mer sollten en Accord tacite einfach esou ginn. Ech halen dat esouguer éischter fir geféierlech, well dat wär jo e Präzedenzfall fir déi ganz Fonction publique a fir eng ganz Partie aner Saachen, wou et ëm de Leit hir Rechter geet, An dat géif ech géif ech giff doviro warnen. An Dir sidd net sensibel als DP op déi doten Argumenter? Dir hutt Jo geschriwwen. Jee, also bon, wann ech dat hei héieren, jo, dat kléngt elo, dat kléngt elo alles einfach a gutt, iwwert d'Prozedure vereinfachen, do ass scho viru zéng, fofzéng Joer driwwer geschwat ginn, mä elo si mer nach ëmmer do, wou mer, wou mer ebe sinn. Och de Jean-Claude Juncker huet och schonn de Logement zur Chefsaach erkläert. Dass et haut nach net. Voilà, dass et,
d'Prozedure sinn eben déi, déi se sinn an dass se awer och un de Promoteure respektiv un de Proprietäre vun den Terrainen, fir déi verschidden Etüden do ze maachen. Dat heescht, dat ass guer net esou einfach fir ze soen, ma wann den Proprietär vum Terrain net interesséiert ass, den Terrain ze developpéieren, jo da ginn och déi Etüde net lancéiert. An et ass eréischt, wann den Interessi do ass, fir eppes ze maachen, datt d'Etüde kënne lancéiert ginn. A réischt dann ginn eben déi siwe Joer, vun deenen ech virdru geschwat hunn, un. Dofir muss een der Realitéit an d'Aen kucken. A voilà, do gesi mir keng aner Léisung wéi eben deen Accord tacite. An Accord tacite heescht jo net, datt et kee Refus méi ka ginn. Mee voilà, d'Verwaltunge musse sech ebe sou organiséieren, datt wa wierklech e Problem ass, datt da séier eng Äntwert kënnt.
Mir hunn zweemol Jo an dann eemol Nee. Här Bleser, Dir kënnt vläicht einfach ufänken. Firwat hutt Dir Jo geschriwwen? Jo, dat ass en Thema.
Vu datt ech Affekot sinn, ech war och sechs Joer Fonctionnaire am Ministère de l'Économie, an deemools war eng Proposition de loi, scho vum Henri Grethen à l'époque, gemaach ginn, fir Silence de l'administration vaut acceptation. An ech sinn der Meenung, datt dat deen eenzege Wee ass, fir weiderzekommen, quitte datt een da vläicht e puer Fonctionnairen misst méi astellen. Mee ech mengen, datt dat déi eenzeg, dat ka vläicht e bësse méi laang si wéi dräi Méint, mee ech hu gëscht Owend nach mat engem Architekt geschwat, och e jonke Promoteur huet mer ugeruff, dee gesot huet, wann hei näischt changéiert, ech wanderen aus. Et gëtt ëmmer méi bürokratesch, et dauert esou laang, datt déi riets Hand weess net méi, wat déi lénks Hand mécht. Dat ass de Constat vu Leit, mat deenen ech geschwat hunn, och aus dem Immobiliësecteur, An dofir hu mer déi Situatioun. A mat esou enger Reegel misst jiddweree sech emol e bëssen um Rimm rappen. An dat wier, mengen ech, e ganz, ganz gutt Signal. Här Fassbinder, Dir hutt och Jo geschriwwen. Wisou? Ma dat ass den Haaptproblem, dee mer hunn, deen a mengen Aen och derzou bäidréit, datt déi Präisser explodéieren alleguerten. Well där kaaft en Terrain, där braucht Joren fir e PAP autoriséiert ze kréien, där gitt vun enger Administratioun an déi aner geschiibt, wann der fäerdeg sidd, fënnt déi lescht Administratioun erëm en Hoer an der Zopp an da kritt der souguer gefrot, ob der de PAP net wëll frësch maachen, wann een e fäerdeg huet. Also mir maachen näischt anescht as säit Joren, wéi mat den Architekten zesummen an Ingenieuren esou Bauprojeten ze développéieren. Dat as e Labyrinth vu Prozeduren. A mir si, mir wäeren och derfir, datt, wéi Dir och elo gesot hutt, zwee Méint d'Prozedur, dat misst déck duergoen. Da mussen déi Leit e bëssen an den Administratiounen e bësse matschaffen, da kritt een dat hin. Jo, Här Kox, schaffen d'Administratiounen ze lues? Dir hutt Nee gesot zu engem Accord tacite. Wisou? Et gëtt jo a sech an der Welt ni schwaarz oder wäiss. Et gëtt ëmmer eng Grauschatéierung, an hei bei där Fro natierlech och. Natierlech verstinn ech souwuel de Promoteur, sief et e Bierger, sief et jiddwereen, dee mat ëffentlecher Verwaltung a Kontakt ass, dass et ze laang dauert. Dat ass jo och dat, wat mer ugaange sinn duerch Digitaliséierung an all esou weider. De Prinzip a sech ass falsch, well et muss een och definéieren, an ech war eng Zäitche Buergermeeschter och vun enger klenger Stiedchen, wou den Dossier net korrekt ass, wou den Dossier net komplett ass, an och dat wëll ech net aus der Welt, ech kann och net do, wann den Dossier net komplett ass, da flitt en oder gëtt en an den Eck geluet a ginn ni méi ugepaakt. Och do ginn et ganz ënnerschiddlech Handhabungen an dofir mengen ech, dass een net mat Jo an Nee ka beäntwerten. Et sinn natierlech Beschleunigungen nach do an ech wollt just op de, Bebauung, Mobiliséierung vu Bauterrain eragoen. Ech war viru kuerzem zu Iechternach bei engem Projet, wou Lotissement, Grondsteenleeung gemaach ginn ass. Et huet 66 Jar gedauert, bis mer all Proprietären un een Dësch fonnt hunn, fir de Projet ze lancéieren. An ech hunn dat, säit ech déi Politik am Logement bedreiwen, an ech maachen se scho laang, well ech an der Chamber an der Chamberskommissioun war, de grousse Manktum ass oft, déi Leit ze federéieren, mat engem faire Kompromiss, fir dass et weidergeet. An dofir sinn ech e, e, e, plädéieren ech scho laang fir dee Remembrement ministériel. Firwat? Et gëtt dee Remembrement viticole op der Musel. Säit de 16 Jahre kënne mer remembréieren, no engem kloer demokrateschem Prozess, duebel Majoritéit, ech ginn net elo an den Detail an. Dat feelt eis awer och an der Mobiliséierung vu ganz villen Hektaren, déi innerhalb, vum Perimeter. Et si villschichteg Elementer, déi mer musse beschleunegen, ginn ech Iech Recht, awer einfach et op d'Verwaltung per se erof ze deklinéieren, ass net gerecht an ass och net der Wourecht hir lescht Weisheet. Dofir soen ech Grauschattierung, dofir och mäin Nee, well et sinn aner Elementer. Mir kënnen eis verbessern, dat ass kloer, d'Digitaliséierung ass ee vun den Elementer dervun, awer dofir mäin Nee.
Ech wëllt do zwar eppes dozou soen. Also, Dir hutt Recht, wann een e Remembrement mécht vun Terrainen, dass dat méi laang dauert, well een do mat ville Proprietären zesummen, mee wat haaptsächlech ass fir eng Vereinfachung vun den administrative Prozeduren, ka mä bleiwe mol bei deenen normale Baugenehmegungen, normal Baugenehmegungen, wou mer eng Baulücke hu wou kee PAP muss gemaach ginn, Dat maacht dat emol eng Kéier. Da kuckt emol, wéi laang dat am Gaang sidd. Dat ass, dat ass net méi nozevollzéien. An do, wann ech nëmme kucken am Frankräich zum Beispill, wann Der do eng Baugeneemegung erageet, da kritt Der bannen engem Mount, wann Der keng Äntwert krut, dann huet Der zwee Méint dono huet Der de Permis. Wann Der bannen engem Mount eng Äntwert kritt, dann ass d'Äntwert eventuell, et feelt eng Pièce, et feelt hei eppes, an da reegt Der dat no. Sou, dat ass dat, wat mer domadder mengen. Dat misst een da hikréien.
Ech wëll och just kuerz soen, Dir hutt Recht, wann Der elo sot, wann den Dossier net komplett ass, kënn ech net dovun ausginn. Ech mengen, dat muss een, dat ass e bësse méi Fine-Tuning an deem Sënn, do sinn ech mat Iech averstan. Mee de Prinzip sollt awer dee sinn. An dat Gesetz, dat ass jo dann net en cas de silence et acceptation. Ech mengen, esou en einfacht Gesetz, dat wann esou einfach fir Gesetzer ze maachen, da wier, da wier alles ganz einfach. Esou einfach ass et leider net. Mee dat heescht, do kënn een awer Pisten tracéieren, an déi Richtung ze goen, well an där Richtung si mer awer am Moment guer net, an haaptsächlech, wéi den Här Kox och gesot huet, well esou vill Leit do intervenéieren an et ass kee Kapitän do, dee wierklech de Veto huet an dee seet, Lo gi mer. Ganz kuerz, och do aus menger Erfahrung, déi ech gemaach hunn als Buergermeeschter, Ech hunn eng Rei vu Baugenehmigungen ausgedeelt an där Phas. Zäit. An ech hunn awer och den Exercice gemaach, wéini déi dann och gebaut gi sinn. Leider sinn déi net an där Zäit gebaut ginn, wou ech d'Genehmigung gemaach hunn. Och do ass et erëm net schwaarz oder wäiss. Och do ass de Projet erëm verkaf ginn, mat där ganzer ganze Spekulatioun dobäi koum. Dann ass dran erëm gefrot ginn, däerf ech, well eng gewësse Limitt virgesinn ass, fir eng Baugenehmung ëmzesetzen, dann erëm gefrot ginn, Kéint mer se verlängeren? Also och do, mengen ech, ass An dat ass dat, wat ech jo am Virfeld gesot hunn, dass der zesumme musse kucken, an dat mengen ech, dass ech dat an deene leschte Jahre gemaach hunn, zesummen dat unzegoen, awer an den Interesse, an der Zilsetzung vun deem, wat mer wëllen, abordabele Wunnengsraum queesch duerch eis Gesellschaft. Dat ass also op jidde Fall nach e Sujet à débattre. Elo gëtt et eng ganz staark.